Léif Kolleeginnen, léif Kolleegen, haut de Mëtten huet d'Gemengesyndikat SIGI zu enger Porte Ouverte invitéiert. D'Direktioun wëll sech an hir Administratioun an der beschter Luucht weisen. Déi gravéierend intern Problemer beim SIGI wäerte wahrscheinlech net ernimmt ginn. Dofir si mir hei Well et gëtt flagrant Mësstänn um Niveau vum Sozialdialog, dem Aarbechtsklima an der Astellungspolitik am Gemengesyndikat SIGI. Säit Méint versicht d'Delegatioun mat Ënnerstëtzung vum OGBL de Konflikt ëm déi vum SIGI geklauten Aarbechtsstonnen ze léisen. Am Wanter, wärend d'Mataarbechterinnen an d'Mataarbechter am Teletravail waren, goufe vun hinne Mount fir Mount déi sougenannte Méistonne gestrach, an dat obwuel si scho säit Joren en Horaire mobile hunn. Op der enger Säit mécht d'Direktioun Drock op d'Leit an iwwerhëlft se mat Aarbecht. An op der anerer Säit gëtt hinnen net emol dat néidegt Vertrauen entgéintbruet, fir den Horaire mobile am Télétravail oprecht ze erhalen. Eesäiteg an onrechtsméisseg gouf den Horaire mobile vun der Direktioun, ouni d'Delegatioun ze consultéieren, am Dezember ausser Kraaft gesat. Dës Virgoensweis weist net nëmmen den Kontrollwahn vun der Direktioun, Mee och, wéi si de Sozialdialog mat Féiss trëppelt. Nodeems et eenzele Salariéen no e puer Méint opgefall ass, datt hir Dekonte vun de Stonne verännert goufen, huet d'Delegation versicht, dëse Konflikt intern ze léisen. D'Direktioun huet hire Feeler awer net agesinn. An och nodeems de Syndikat ëffentlechen Déngscht vum OGBL agegraff huet, hunn se nach ëmmer de Feeler net agesinn. All Propose vun eiser Säit, fir sech gemeinsam un den Dësch ze setzen, hunn si ignoréiert oder refuséiert. Mir schwätzen hei vun Aarbechtsstonnen, also Liewenszäit, déi déi Ugestellte geleescht hunn an déi hinnen nodréiglech vun der Direktioun klammheemlech annuléiert, dat heescht geklaut goufen. Weder déi betraffe Salariéen nach d'Delegatioun goufen doriwwer informéiert. Esou eng Virgoensweis léisst den OGBL net duerchgoen. All geleeschten Aarbechtsstonne mussen direkt zréckginn. Et gouf eng ganz Rei vun Demissiounen an de leschte Méint, déi op den héijen Drock an op d'Iwwerschaffung vun de Leit zeréckzeféiere sinn. D'Direktioun versicht mat perfide Mëttele wéi ee PIP, ee Personal Improvement Plan, hiert Personal ënner Drock ze setzen. Dobäi geet et net drëms, konstruktiv Kritik un der Aarbecht vun enger Persoun unzemierken, mee dorëms, Leit psychesch ënner Drock ze setzen. Et geet drëm, Mataarbechterinnen a Mataarbechter, déi sech engem PIP ënnerzéie mussen, Et gëtt hinne mol net erlaabt, ee vun der Personaldelegatioun mat an e Gespréich ze hunn. Ee weidere grousse Skandal ass d'Astellungspolitik vum SIGI. D'Hallschent vun den 140 Persounen, déi beim SIGI schaffen, si weder Beamten, Employéeën nach direkt Salariéeën. Si hunn d'Aarbechtskontrakter mat privaten Déngschtleeschtungsfirmen. Op den éischte Bléck kéint ee mengen, ok, et ass en Informatics, eng Informaticsverwaltung. Vläicht brauche si fir verschidde Projete bestëmmt Profiller a mussen dowéinst op externt Personal zeréckgräife kënnen. Wann een awer am Detail kuckt, gëtt engem ganz schnell kloer, datt et sech hei net ëm Spezialisten handelt, deenen hir Kompetenze geziilt fir e kuerzfristeg Dauer gebraucht ginn. Nee, verschidde Leit schaffen hei säit méi wéi siwe Joer oder säit méi wéi zéng Joer mat engem externe Kontrakt. Den OGBL nennt d'Kand beim Numm. Beim SIGI geschitt säit Joren ee schläichenden, eng schläichend Privatiséierung vum ëffentlechen Déngscht. Anstatt ëffentlech Gelder a qualifizéiert eegent Personal ze investéieren a soumat et Leit e gudden, sécheren Aarbechtsplatz ze schafen, fléissen déi, ech widderhuele mech, ëffentlech Gelder a privat Firmen. Déi privat Besëtzer reiwen sech d'Hänn. Den OGBL. stellt sech decidéiert géint all Privatiséierung vun ëffentlechen Déngschter. An der leschter Ausgab vum Aktuell, der Zeitung vum OGBL, hu mir schonn iwwert dëse Konflikt geschwat. Mir hunn iwwert déi geklauten Aarbechten an iwwert déi skandaléis Astellungspolitik vum SIGI bericht. Dorops hin huet d'Direktioun vum SIGI eis per Affekotebréif matdeele gelooss, datt si dem OGBL Diffamatioun virwerfen an datt d'Astellungs vun der Politik eng Gewerkschaft näischt géif ugoen. Mir sinn also haut och hei um SIGI Day, fir op dës Aschüchterungsversuch vun der Direktioun géint gewerkschaftlech Aarbecht ze äntwerten. Astellungspolitik, grad am ëffentlechen Déngscht, geet all Biergerin an all Bierger eppes un, an zumools d'Beruffssyndikat vum ëffentleche Personal vum OGBL. Mir loosse eis ganz sécher net virschreiwen, wou mir eis anzemëschen hunn a wou mir eis net anzemëschen hunn. An et ass e Skandal, dass e Gemengesyndikat d'Hallschent vun hirer Aarbechtskraaft externaliséiert huet. Mir sinn hei, fir d'Interesse vun all de Leit, déi beim SIGI schaffen, ze verteidegen, egal ob intern oder extern. Léif Kolleeginnen, léif Kolleegen, den Informatiksbetrib SIGI huet e Bug an sengem soziale Programm an als OGBL musse mer all gewerkschaftlech Mëttelen asetzen, fir e soziale Crash beim SIGI ze verhënneren. Um SIGI Day fuerdert d'Syndikat Öffentlichen Déngscht vum OGBL-Landesverband, All geleeschten Aarbechtsstonnen mussen erëm hiergestallt ginn. Déi extern Aarbechtskolleeginnen a Kolleege mussen all als intern Mataarbechterinnen a Mataarbechter, am Gemengesyndikat agestallt ginn, d'Direktioun vum SIGI muss de Sozialdialog endlech eescht huelen an all Aschüchterungsversuch géigeniwwer vu gewerkschaftlecher Aarbecht stoppen. An de SIGI muss schnellstméiglech ee Kollektivvertrag kréien, well ee Kollektivvertrag bedeit fir d'Personal sécher, gutt a gerecht Loun an Aarbechtskonditiounen. Fir de SIGI finanziell a organisational Planungssécherheet. Fir de Comité eng oppen Dier fir einfach, reaktiv a flexibel Astellungspolitik ze maachen. A fir d'Allgemengheet eng transparent an ëffentlech Lounpolitik, déi net privat Täsche fëllt. Déi 74 Gemengepolitikerinnen a politiker, déi de Comité vum SIGI bilden, mussen endlech hir Verantwortung huelen als ëffentlech Vertrieder an d'Direktioun vum SIGI op déi ëffentlech Schinn setzen an all sozial Entgleisung beim SIGI stoppen. D'Mamo GbL fir en staarken ëffentlechen Déngscht!